Ewɔ nɛ le ve mɛ. Wotsi na be nàkɔ koklo gbe alo kɔ wɔ vɔsa medi be yeawɔ. Egɔme nye be nye nu vɔ̃ le Mawu gbɔ. Egɔme nye be nye Abosam ƒe nu. Le ya ahonhom nu eye serious serious serious serious serious ahonhom all the spiritual religious territory ni nyina you can believe in all but make sure that you are leading to God. Me I know when you do sacrifices and you are doing it appeasing to any witch or any spirit for a positive request.

Remember this when you go to spirituality cause there is no death there is no death in spirituality you only die when the body is weak the body goes and you reincarnate that is what is there in spirituality. Nɔvi lɔlɔ̃wo mise nu yi mía tɔ gbɔ enye eɖe me le ka dzi me be mado gbe na ame sia ame vɔ hafi mayi dzi ne le video ya kpɔ azã yi wovo do na woƒe gbɔgbɔwɔe alo azã yi wodu kɔ ʋu woƒe mɔdodo nu. Eyae nye ma nèle kpɔkpɔ le mɔ dzi. Aha! Nu, nui magagblɔ na wò eyae nye be, Yeovowo mekɔna woƒe naɖeke kɔ fena o. Womekɔna miãsi kɔ fiaa woƒe tɔgbewoe o. Womekɔ miãsi kɔ fiaa woƒe gbɔgbɔwoe o. Ne lãmeyawo kpɔ ɖe, anya be menye vɔsa viwo le wɔwɔ o. Vɔsa gbagbe tsimatɔe ya wole wɔwɔ. Vɔsa yi nye nyateƒe yi ana amegbetɔ ƒe agbe avivi eya yewo le wɔwɔ. Womekɔ mia si kɔ fia woƒe tɔgbewoe o. Ne èlé ŋku ɖe nu yi wole wɔwɔ ŋu la, àkpɔe be menye vɔsa viwo wole o.

mɔdodo tso eto gɔme ɖe menye nu vie o. Ne èle ʋe me ya nèle nye ŋkɔ se ɖe, tasi mia si fiafia tɔgbewoe. Ne mina be agbeɛ nevivi, dziƒowo mele teƒe ɖeke o, anyigba dzie dziƒowo le. Kpɔ vɔsa ye wole wɔwɔ ɖa. Ne nakpɔ be ɖe vɔsa ye wole wɔwɔ ɖe, ameyibɔ mía me ne nate ŋu awɔ vɔsa ya tɔgbi. Vɔ ne tɔ le sɔleme le aƒa do kpɔ yovowo ɖe, ame flulawo le wo si. Ame flulawo ɖe wole yovowo si. Yi wo tsɔ na ame mawo kɔ flu na amegbetɔ. Yi wo kɔ na ame mawo kɔ flu na ameyibɔ. fiafitɔwo ɖe wo le yevuwo si yi wo yɔna wo be economic hitman, ameblelawo le yevuwo si, kɔntratawo le yevuwo si. Kpɔ nu ɖeka yi yevuwo wɔ yi nya kpɔe nye be nuka? Wo wɔ nu ɖeka. Yevu kpɔe be ɖe miawo ɖeɖe mi le kɔ da, mi dzo yi ɖe Afrika mi va yi fi wo boŋ.

Gbɔgbɔ yiwo nele kpɔkpɔ le fi wole wɔwɔ ɖe, vɔsa sesẽ yiwo le wɔwɔ le fi ɖe, eya wotrɔ kɔ va na wò be ɖe nèle Afrika ta wò nàsubɔ yiwo ƒe mawu. Vɔ wò mènya ale yi woyɔna gbɔgbɔ yawoe o. Eya ta afukpa tete mete ŋu le wɔwɔ o, plingo kura tsɛ mete le wɔwɔ o. Ne wò ʋɔtru gbe kura tsɛ wò mènya ale yi wowɔna lɔka o. Padlock gbalogbalo kura eve me mele wɔ o. Eya agblɔ eme le nɛwoe. Ya wowɔ vɔ wokɔ politics, NDC kple NPP kɔ va da ɖe zi dzi na mí. Eya ta míle egblɔm, mí ame etɔ̃ ya míanɔ agbe eme, míanɔ agbe eme. Míagblɔe ne míakpɔe be ɖe nyateƒea do alo nyateƒe mado. Míbe politician wo va yi sɔe le nogo kpo ne míakpɔ be woame ene na susɔ. Haɖe fififi ta mekpɔ NDC tɔwo le complain be yewoakɔ Akuffo Addo ne va yi sɔe le nogo kpo. NDC tɔwo nya be.

ya mi kɔ mia si kɔ le mia tɔgbewo fia. Kuku yi tɔgbe ya dɔ kura tse wò mate ŋu awɔ. Ne ese ha yi ŋutsu ya le dzidzi ɖe, wòa ʋuʋu ta. Ega viwo nyi ma le esi gbɔgbɔwo ƒe ŋkɔ le yɔyɔ. Ewɔ ne le ʋe me be yi de ya yi di be ya yi ɖe dziƒo. Dziƒo ƒe fine nate ŋu ayi. Tsi nam, dziƒo ƒe fine wo nate ŋu ayi. Wo afɔ ma gede dziƒo o, anyigba dzi ya dziƒoa le. Hum. Elɛ ma, elɛ, elɛ yi wo le dodo mi le sɔmɛxɔ mɛ ma, eya nyi ma wo le dzodzo le fima be yi wo le, yi wo le subɔsubɔ wɔ. Elɛ Kristotɔwoe ma lo, Kristotɔwoe ma. Elɛ, elɛ mu wo le le fi. Mɛ aɖeke o, dzodzo yi wo le dzodzo. Yesu Kristo wo yɔɛa? Wo yɔɛa? Eya gblɔ mɛ le yovo ɖee. Ɖo wo nya lé yi wo fia amɛgbetɔ. Wo nya lé yi wo fia amɛ. Department loo si ame sia ame le eƒe part play, media tɔ le wosi, ta nɔle nye ya e to gɔme loo ya wo ku ɖo, me nye nu vie o, mɔdodo kpla tse me te ŋu le ŋɛ me o, kaka mia va ku e to me be mia wɔ train o, kpɔ ale mi ɖu ɖɔ le ame yibɔ nyigba dzi a. The truth is hua ma toe na wɔ le agbe ŋkeƒe ya va la dzi ne na se mi di be agbea ne vivi na mi, e ale nye ma wo kɔ le vɔsa wɔ. Wò nye leve me. Wotsi na be nàkɔ koklo gbalo kɔ wɔ vɔsa mèdi be yeawɔ o. Egɔme nye be nye nu vɔ̃ le Mawu gbɔ. Egɔme nye be nye Abosam ƒe nu. Èkpɔa ale woflu mía. Eyata menɔ gblɔ be ɖe Biblia ɖe ame flu gbewo sugbɔ le eme. Elɛ mu gbewo ɖewo sugbɔ le eme. Mía dedewo kɔ ƒu gbe. Pope, pope kple etɔwo ema, eha tsɔ ema. Wova le, wova le teƒea yra. Wowɔ ƒete vɔ ɖe woawo ya va tɔ ɖe fima be yewo le teƒe yra. Èkpɔe ɖa ɖe? Nyateƒe ma gblɔ na wò le agbenke ƒe ɖava la dzi. Mebia adagbe na amesiame. Mègaŋlɔ be o ne va mɔ dzi me be dze agba ne na subscribe. Ne subscribe vɔ ɖe, na ma nyateƒe video ya na ame nɔvi. Be ɖe yovo ɖo le mi le ame yibɔ nyigba dzi. Mi da asi le subɔsubɔ manyata mawo ŋu. Ne mi trɔyi ɖe mia tɔgbe mi tasi mia si fiafia mia tɔgbewe ne mi le mia dekɔ nu. Ne mia kpɔ be leke agbea nɔ na mi ɖa.